Uh, in German they call me Omari na chieno jemone mbele wan chiene moneno mbele miyoko ama Omari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako stronge o ne nyakwara mogi mosedonjo kanyo no endo karibu sana kawuono wane celebrity gossip yani wakuotho to wakuotho matek to ok wakuodho kuodha ji wakuodho sita yani jok moko ma piny oseng'eyo jok moko ma piny ng'iyo jok moko man gi nyota eh, in kapok wakuodhi ng'e ni ionge gi nyota eh, kapok okuodhi ng'e ni ionge gi nyota but tiyo tiyo matek mondo wakuodhi mbele ka kawuono wan gi uh, the big man in the house iluongo ni kokomo victor pinyore aka the love doctor love doctor ako ndani ya nyumba to nitie nyinge moro mamit na kabisa adwa no confirm na kawuono ni kokomo victor i hit kati hit matek bas kokomo victor i hit kati hit matek wan kode e ot kaendi ne ng'ama kiaye mano iluongo ni the manager mar okoth jarapogi okonwa matin wuodhe kaka osetimore eh, ang'o miyo nowuok ka fredi jakadongo eh, nochako gi kanye ere kaka osebede e feliendi to ajawa tere nade nikech ajawa be okeche samoro nyalo dhi kodi marach Bed koda nyaka watieki, wawinj koya kuom Kokomo Victor piny yore. Alright, alright, Nyakwaramoge, karibu sana. Wendo marwa osedonjo ka endi iluongo ni Kokomo Victor Pinyore aka Love Doctor Wuod Achieng'. Wan kode ka endi e Celebrity Gossip chenro mabiro nwa tich adek ka tich adek to mana ka endi. Ing'at mosedonjo kanyo no end wadwa nwa goni ero kamano kabisa kendo kopo ni pok subscribe subscribe mondo samoro amora ma wan gi mbaka tiwinje. Ing'a ma osebedo ka gombo mondo openje kokomo Victor penjo moko achiel ariyo adek kawuono en ka endi inyalo penjowa e comment section kanyo to nikech en ka obiro duoko one on one kwa kamano wadhi mana kachiel achiel eh, love doctor Yes. karibu sana Asante. wakunga mose japesa
Hey, yawa. to an chieng' chieng' moro pong'o law karang'o ma lewni rwaka rwaka ne yawa. anayo kirwako law Asante. koro ka dang' wachak kodi kokomo victor Mm. nyingi ma nyingi koro ma kopone kaka koro sani idwa orona pesane Mm. Eh, nying ma koro a expect ng'e ni nyalo orona pesa tapani ati ni ng'at moorona Eh. kar mana in
okay an iluonga ni victor richard okomo Mm, ajakara chuonyo kindu bay mm. ya homa bay county Homa Bay County. kamoro ni kamserlieta mano koro kik dhoga kier mita donje kiswahili awera go kabisa Mm. Kon- mm.
kiswahili no nya donja to ing'eni nimi bro loa Ringo oko.
kik aring oko to koro ko- komo victor ere kaka love doctor ni biro
love doctor mm. ne biro kaluwore gi experience experience love Mimi, umani Mm. aparo ni an achiel kuom jok mane okendo kapod tindo oh ikota winji ni asebedo e keny mm. higni modhuro nyara maduong' ni e form one Ai. and eh, to maybe ng'eni ji okawoga ni ni jok manie industry mar thum Mm. ok bedga gi familia Yeah, yeah, it is true.
and uh, money is a challenge to them
to, Ni ng'ama koro osechungo dalane kendo joge ne dongo. yeah ng'ama sani joge ka dongo Ma kata kone ni ka suchi tin kama, mm, wang'ang'e ne koro wati gi miwacho ni don't judge a book by its cover. sure koro wawe bugno bas jakora moginga mosedonjo kanyono endo wan kaendi gi kokomo victor piny yore iluongo ni the love doctor okoni ni en doctor kaluwore gi experience ok ma en ga e pap ma en ga e dak e, koro kanyo be nyaka walosi koro ka wachako kodi eh, kokomo victor wadwa ni imiwa history ni matin kaka eh, iwuok ma koro to idonje thum ka endi ing'e ni nitie gik mang'eny mana mibi inyalo timo eh, ne nyalo riembo apiko ne nyalo be puonja puonja be ne nyalo chuo ji sindan ere kaka odhi ma koro i ibet e field ma koro wantie ka ni mwa- mwanyalo wacho na jawa mm. okay an uh, uh, apiko miluongo na riembo okay and uh,
kane pikipiki och- odonjo wan apa ni lot mokwongo mane tiyo gi boda boda Mm. and eh, nachako hero thum kane class seven Mm. to gimane kadi mane katomi owuok to being natomi en wuod dala kocha Mm. koro naneno kaka Gini ywayaga ang'iyo thumbe mag Atomi tagenda koni bwana. An be chieng' moro Mm. abiro bedo ka. Then Atomi nodhi oketa machiegni. To nomedo ywaya day by day kaka otimo thumbe. Atomi ing'e ni big ni en ng'ama nyathi kich Mm. to en ng'ama strong. Koro ne medo ywayaga day by day makoni hapana nyaka abed e thum. Mm. Eh, ne gikawe skul gi class 7 Mm. but uh, nayudo osiepna moro iluongo ni oyare wuod gongo Oyare. oyare ni nojagongo Mm. by the way amanyogo oyare Mm. ok ang'e kuma entie Oyare wuod gongo. Mm, amanye- Jitokeza tafadhali. amanye seriously. Oyare wuod Oyare, gongo.
chieng' moro kane gibiro gocho nogochoga to misifa Mm. kane gibiro gocho kamoro ni misori uyoma nodaga misori gi madhe Yeah.
and uh, oyare noneno ka nan gi passion e thum Mm. to luonga to nyisa ni bwana o wadhi kode luok to nyisa ni aneno ka in gi bright future to thum pod inyalo dhi skul mitiek skul tibedo ka pod igo thum Mm. thum ok rum thum ok rom and eh, an dakwayo dagombo ni som itiek sombi kisesomo Mm. kaka idonje thum idonje thum ka e level machielo mopogore gi midhi donje sani ni yeah koro nomiya advice ta ka nabedo piny adier mabet piny mang'iyo to nayudo ni oyare ne miya advice maber mm. manyalo konya dak to adier nako ni thum we aket aside ma adhi skul Mm, mikwongo itieko sombi ma adhi skul Mm.
matieko uh, somba atimo class 8 uh, missouri primary school Mm. oyoma Mm. kokiri then ajoin mm, high school nasomo nairobi Mm. Ka.
Ah, isomo town. an an bon tawo bwana Ing'eni no kado penjo kar skul nikech ye kar skul inyalo chapo ng'ate momiyo awera go. Ibe isomo somo town bwana. asomo town ka Ok in kienyeji.
an asomo town Ii, Mano in Ma- broila bwana. masomo matieko skul Mm. koro bang'e ne ka koro na chako bedo koro gi koni koro Though ni nabedo gi a lot of challenges kane achopo e high school yeah nikech madhe na ema nachula school fee koro kachopo eh, form 3 mm. form 2 kadhi form 3 koro madhe na be koro wuok kama ne nitie cha koro dano dok dala odhi ong'i dalane Mm. and eh, nayudo owadwa be ne temo pacho koda koni gi koni koro iyudo ka kayudo thuolo to be aringa dhi ajawa Mm. iwinjo I- igo- igo matin Eh, kawinjo kama boy nyakwa nya- abo- aboy landlord gi nigoye to adhi I- make ajawa idhi yuke okay ma yuko yuko jawa matin yes an an thum thum ase nyaka timo dhi e studio ma record thumba ai aseyudo nyaka jasiasa ma chame pesa mo matin Eh, makare thum isedonje kare isedonje donje ma- ma serious yawa e koro nadwaro ni mondo Mm. ang'e gima nie thum Mm, Eh, awuotho gi abedo manager mar Mary Mela ka an e school high school mm, mane iluongo ni jack to Akokonaya. Mm. Jekonaya oyo. jekonaya Mm, Eh, watiyo kod Jekonaya kanye mana chako ng'e ni onego bed natimo ang'o gang'o kanyo ema achako wuotho e media achako wuotho koni gi koni Mm. then koro from kanyo koro achako koni okay ma e gima koro adwa timo Mm. koro by the time ma koro na asechako go, go gigi atimo gigi one two three, anyalo go bul anyalo go drama anyalo go ajawa Mm. then nwayudore gi tabu jakoyugi Yeah. koro f- e ta- katabu kae mane

nwadhi mwadhi ma thumba mokwongo nwagolo nodhi maber Mm. koro kanyo ema koro achako go koro management officially koro wanya wacho ni management ichako gi kofi makadori e management achako gi Anko Konaya anko konaya then from Anko Konaya officially adhi Tabu Jakoyugi mm. tabu ka Tabu nokabede then wadhi gi Kofi yeah. koro from kofi Mm.
Nyakwar Mogi mana kaka iwinjono endo ma wan gi Kokomo Victor piny yore ang'e ni onge ng'ama pok owinjo nyingno endo the love doctor en nying ma kapod an home kocha tawinje ko trend marach awinjo mana ng'ata ng'ata kogolo wer Kokomo Victor piny yore Jack bin pesa Kokomo Victor piny yore Jack bin Ai! to love doctor ni yawo maga nyaka koro eh, chieng' ma nwaromo kodi ka Fred apani wan waromo ka fred mm, uh, fredi yeah. jakadongo yeah. amor ahinya kaka wuono wan ka endi kendo anyalo wacho ni among those people ma have been making good progress anyalo keti as one of them and that is so good koro ka uh, uchopo ka endi uchopo gi kofi makadori kofi makadori ema iya kasto ichopo ka fred jakadongo yeah, uh, wuok ir kofi mm. being uh, into a lot of challenges Mm. in music industry and uh, i decided ni mondo awe thum matin Mm. ati tich mopogore gi thum Mm. Nikech being nan gi challenges Mm. then iyudo ka may not was like ah Eh, thumni kopo ni mi stress kama to werigo mondo itim tich machielo yeah to eh, kech ayudo ka sama an gi stress to ebo- en stress to up mm. koro nakoni okay gima nyalo miya kwe gi familia na ema tim yeah and uh, I worked for Rocky gimoro like uh, two to three years mm. hapa ni three years uh, nabedo posted prestige mm. kaka branch manager ma prestige Ngong Road. Yeah. And uh, atiyo Roki. Mm, by the time atiyo Roki, na manage uh, club iluongo ni Mukaro Gardens in uh, Mukaro Gardens ni satellite. Mm. Koro natimoga natemo ng'iyo ka gine then kawuok Roki abede chaka abede club matin. Mm. Mm, Kofi oywaya ni mondo wadog wati to nanyise ni hapana we mondi akwonga uh, reset uh, settle ane maber yeah then abro ng'iyo ni to onego watim mane mm. Koro bang'e ne wa nini ema koro stima beng'e natimo Mm. gi jack nikech ng'eni once nisebedo nyaka ibed asla yeah i know and uh, it happened ni jack naromogo one of the fine days mm. ka wan e site lavington koro wan e roof malo to ng'e Jack be ong'ama jaraha Mm. to onyisa ni bwana eh, bwana mane ot- otudowa e tijno fu- nini mane oluongowa e tich koni en kazinda onyisa ni bwana kokomo miwinjoga e e Mm.
Mike Okoma. Eh, to Mm. ni Jack dirego ne en fan ne en awach ne en achiel kuom fans maga Mm. koro ne koro chako ng'eyo matut ni to ere kaka eh, abedo ni ji ong'e- ng'eya ere kaka abedo ni nyalo wacho one two three Mm. koro nawuoyo kode being ni nayudo ka is a nice guy and eh, akone ni bwana wadwa bedo kama Mm. koro from kanyo nomakore gi jak moko rubedo ma wamanyo tije watiyo gi Mm. jak Mm. wabedo friends Eh, ma ng'at mong'e kokomo to ng'e ni Jack is a good friend of mine Yeah.
and then uh, mano eka nwatiyo eka koro bang'e Mm. ka koro nwatiyo yo tich moro yo koru kocha yo ndhiwa kocha Mm. koro kwatiyo kuno to ema kwatiyo seche moko nwadhi weekend wayweyo Kisumu Jack onyisa ni bwana nitie bwana moro ka Mhm. mago thum maber iluongo ni Fredi Jakadongo Mm. thumbege beyo sana Donge wanyalo dhi lime budhe ane? Mm. To oyudo ka Fredi osegatemo make an attempt mondo mi amiye support. Mm. Tanyise ni Fredi ang'eyo, ang'eye personally. And wanyalo dhi mondo watimre nade? Wabudhe. Wabudh ka. Mm. Ka nwadhi budho to kaka ne Fredi rwakowa naneno ka norwakowa maber sana. Yeah. Koro anyiso Jack ni bwana Jack ng'e ni idwa ni wakonye, wanya timone nang'o? Mm. To mm, digna adich nochuna mana ndiko nega Fredi manager Mm. mise nabugo amiyi support lakini adwa ni tim 1 2 3 Mm. koro manager nokana ndiko nayudo kama oduogo ng'isa ni bwana buda chieng' manager cha ok konya Mm. uh, to anyise ni ko so what we do wati adwa ni akonyi but gi sani ang'e ni gima inyalo chula onge nikech mm. kane pesa mane chule nok nyal ang'e ni ang'e ni gima inyalo chula but ang'e ni bro chopo time ma kata ni bond no kendi onego bed ni miya gimoro yeah. but for now to abro tiyo gi resources ga mondo mi wa make sure ni ibedo kama chielo yeah. to always an kadhiga kamoro kata katimo gimoro kata wacho natimo gimoro kod yomari Mm. adhi kang'eyo ni adhi time ok adhi temo Mm. koro nwaketo fredi piny gi jack and uh, kanye mana ng'eyo austin si smart Austin si smart. eka fredi ayudo ka dire Mm. kone gibet gitiyo gi fredi matin matin Mm. Koro Austin kanye- ne japicha. eh, fredi mane introduce kuom austin Mm. koro seche ma losonwa kata twak ang'o gini to nwanyiso Fredi ni wabiro kaka wabiro mar temo Mm. uh, wan ga gi, gi moto wa- marwa iwinjo Mm. en ni hit kata hit matek koro Ah, no, koko uliga kaka matiri. Koni moto wacho na ng'en ni i hit kata i hit ma Mama- ma- ambe koro adwa hit obere koro Mm, nwanyiso fredi ni mm, obed ni no hit kata ohit matek mm. en ga two options yeah kopo ni ati the third option so koro the, the third option waonge go en hit kati hit kata hit matek matek Mm.
to nonyisowa ni bwana ayie timo gimoro amora Mm, manyalo miyo abed successful in life yeah exactly to anyise ni sawa koro koro wadhi mm. Nwachako koro uchako wuoth Mm. mm.
koro sama koro wachako wuothe ni koro nwachako wuothe koro wan ji adek wan gi ostino wan gi jack gi an mm. koro wa- wadhiro mondo mi wang'e ni to gimwa timo ni be wabro dhi successful Mm. koro kanyo nwatiyo nayudo ka fredi ne tije ne yot Mm. omiyo king'iyo maber nokokawo muda mondo mi fredi ne bed on top Mm. ne en ndalo matin to omuoch Mm. koro nyaka kanyo inyalo penja kwa dhi mbele Mane- mane- mane iluongo ni mane iluongo ni ah, kokomo victor pinyore kendo an koro nying momiya mar ariyo ni ema mora molo kata love doctor an an koro adwaro mana luonge ni kokomo victor ihit kata ihit matek Ai, tim kokomo victor Ah, eh, en en gima ber ahinya kendo gik miwachogo ah, I, i think i can confirm some because eh, an kadonje jawa apa ni the first manager makwongo tiye bwoye uh, kana temo in fact ndalo ka nakia kata ni mc en ang'o en ang'e ni chiwo ik- imako microphone tichorruok mbele imako microphone tichorruok mbele Tu- Tiwuoyo. eh, ji kende gona koko to koko tabwok tawe microphone but uh, uh, nyaka kuma chopeni an adwa nago erokamano because at least numiya platform natimo nonsense ma sani ng'ato inyalo yudo ka be bodhore abodha yaw mar azayi ok ibi abiya mondo em, bi- mano nyiso ni Biwa ti. eh, biwa ti mano nyiso ni at least nugola kumoro ma koro wachopo kani endi e, mane momiyo ah, ya, dagomb ero mar penjo ni en ang'o nikech ah, apa ni kana adonjo ka Fredija Kadongo you people were so amazing eh? tich ne ber gimoro amora yani, yani en gima mitga ma igomba gomba ni bwana wadhi nyaka chieng' ng'ani ng'e ni uh, kadok mana interview ni onok anya ng'eyo ni nusetiyo gi Mary Mela mm. nok anya ng'eyo ni nusetiyo gi uh, Kofi Makadori and any other person Tabu Jakoyogi yeah. nkech um, an piny koro ng'eu ahinya kuma koro un gi Fred, Fredi Jakadongo to gi koro sani ma in kokoth jarapogi nikech um, ing'eni sani koro everything o- obedo easend iyudo ka ji nie tiktok ji- status koro nyaka ipenji ma kata ni wang'i odino nyaka ipenji mang'a yawa mang'a ma okoth jarapogi mang'a ma okoth jarapogi koro uh, generally u- u- what happened nikech um, i- i- isewuotho kuom jogi te ma koro in kokoth and ine ing'eni gimoro kwawacho nyalo zuia kata mana ng'ama tiyo gi ng'ato onyalo winjo maybe what happened momiyo janino osebedo kamano Mm. momiyo pok ibedo ni stick gi kofi moko miyo ni moko bedo ni stick gi fredi jakadongo ma koro sani in kokoth Mm. mm.
ing'eyo ni omari mm. mm, ji m- nitie jothum mang'eny ma nigi talent mm. and eh, sama abro bedo na strict kuom ng'at achiel abro bedo ng'ama jawuoro Mm. kendo abro bedo ng'ama ketho e rach mogik mok dwa maendeleo mag ji Awinji. and eh, aparo ni gini adwaro na aparo adwaga na mondo mi abed ni kech iyudo ka thoth of the managers Mm. giheroga kuonde moselosi and eh, iboyudo ka nitie jok moko ma ok dwar ni mondo oti gi resources gi mondo olos ng'ato Mhm. to onge gima mit mane gi gombo kata mawinje mamit katimo Mhm. katiyo gi ng'at mane maloso Mhm.
Yeah. kata katiyo gi ng'at ma effort na neno na Eh, ji te neno ni eh, ni Mhm.
koko moketo ma Mhm. iwinjo Mhm. ineno kata ma e skul Yeah.
Kikwalo penj mikalo to somi number one, guilt negi. Eh, o- ok ok in gi ok in gi moral. Eh, Ine- to kisomo buk Eh, yudo number mikalo. achiel, Mm.
in okay.
Yawinjo je ka in gi confidence. Eh, in Mm. confidence. Mm.
Kata kopenji penjo moro, Mm. inyalo explain a board gi formula mitiyogo mondo iyud kwano. Awinji. To sama ikwale, to i- igo mana "Eh, japuonj ni kik siema no japuonj ni kik stebe no siema kech ok anyal explain ok anyal go kwano ni mayude Eh, ah kwano winjo exactly e koro iyudo ka i- ibedo gi chir e gima itimo gi lweti Mm, moloyo gima ng'ate motimo bas idhi yudo ka en malo mm, koro mm, mana kaka okoth jarapogi mm, sani an kokoth okoth nang'eyo higni madhi aboro chien kucho mokalo Eh, okoth ndago kibira to kendo okoth an ema kelo eastlands ka kapok nang'e kata ni na arom gi fredi Mm. ma kata by the time manadhi ka fredi nobwok ma nok oneno ne maber kech being ni wan friends to nwang'ere for so long Mm. nobwok kendo nokomor but nang'ise ni time ni kochopo to abiro tiyo Yeah. to mana kaka achako anyiso upcomings moko Mm. ka time ni ochopo to abiro tiyo Mm.
Kata ambe an kae, ka time nochopo, wabiro tiyo biro mati kode. Lakini moto mang'eyo, Mm. ni kopo ni koko mutiyo kode, to either i hit kata hit matek. okay. Eh, Mm. Koro eh, in short iwacho ni oh, in itemo mondo imold ng'ato kisemold ikete kumoro ichak itemo ni i- i- i- iinua ji te Mano e moto.
Mm. Eh, ng'e ni talent ni piny ka ba. Mm. Bana nyithindo wer chien ka. Nyithindo nitie.
To emomiyo awacho ni ok adwa nabed ng'ama jawuoro. Ng'ama ngode. Makethi rach. Mm. Ma, Koponi- ma i- i- in ichunj achunja kumoro Eh, ok achiel. ichunj kamoro achiel.
Koponi ineno talent moro, Mm. timanyo yo minyalo.
Inyalo dhirego Nikech Kata malo. sani, kata sani an kokoth.
Mm. but nitie jothum moko manyalo timo nenda Yeah.
iwinjo Mm. aonge keth- aonge ich marach Mm. Eh, nikech atamora promote jathum moro obiro mana hit ka time ne chopo Mm. Anyalo paro ka agolo thum moro mar japeti penja ni bwana mang'a wa promote. yeah. Takuri ni ni mano an. Ai. Yameyoe kare wa promote. yeah, don't know ka na post nyagi de status na Mm. iwinjo Mm. ma ndike nyaka e facebook Mm. ni gima ber ba Yeah. gima ber en gima ber Yeah.
ka in gi
kipaji Mm. mar konyo ng'ato kata ka in gini mar timo gimoro time sechego Yeah. winjo Mm. to anyiso upcoming kata anyiso ng'ato ang'ata manok kacha onge platform moro amora madhi ga nono Mm. iwinjo Mm. Koro luwore mana kaka in emitiyo Eh, kode. lore ni tida tiyo kode nade Mm. platforms te Sel. nyalo keto ng'ato kamoro Mm. but ida tiyo kode nang'o iwinjo Mm. Yeah.
To uh, kata nga penji matin ing'eni sani koro ji o- o- ongot wang'e ka giwacho ni to dak gipenji iwacho ni mondo mi ne ka ng'ato oya e band moro kadhi kumoro kata mana an mondo mi achikra ya from any place kadhi kumoro maybe one aneno green pasture kokamano to en mana chwanyruok moro emo odhi obede kinde e kinde kanyo in dagi kona ni for example kata wawach ni minia ka fred ka koro idhi ka kokoth jarapogi ne onge chwanyruok moro onge green pasture moro ma maybe ng'ato no promise ni bwana kokomo kibiro kone to salary salary pes mobiro choke shows mokwongo meki te ing'e mago be timore ajoka ing'e ni
a- adwa miyo fred puoch kod pak Mm. fred neno osiepa awacho ni fred neno osiepa fred neno brother na Mm. anyalo wacho ni fred nok en kaka jatenda ne wan family
Yeah.
and uh, ng'eni yudo jotelo moko manyalo goli kata ka udhi kode dalau todhi odonjo dalau kata ka ng'ama odonjo dalagi Mm. iwinjo Mm. tek and uh, mane one of jotelo ma asetiyo godo manyalo pongeza Mm. fred ber matek to mana kaka nasewacho chien kucho ni ok inyal kama iluokori ok ituoye. Inyalo temo kata tuori gi towel to pod ok obi tuoyi te. Idhi tuori e bedroom.
Igone ya kata yueri gi towel To kanyo. pod odong' nyaka pi moko dong' kuome. Koro chuno ni nyidhi kata mana e bedroom E pod bedroom itemo. kucho kidhi tuo kaka idhi mbele. Iwinjo? Awinji. Koro Mm. ne sama ba abedo ka Fred no Mm. for example manager Fred visa nigi manager Mm. donge in aware ni manager ne onge tich mane ka Fred yes to ka wuok Mm. to yudo tich ere tiende abede tich ma ng'at machielo be nyalo tiye To an koro abeda abeda ni an koro ango to wang'a ni an koro abeda e tich ni koro iwuok iwe space ne jok moko then ikonyo jok mamoko ma be dwaro ng'o ma joma konygi Mm. ok ni in koro wacho ni an ni an kare ibedo higni higni kamoro achiel Ka wan mondo wachako ka wasike. koro imako mi moko ta Eh. To jok moko be gombo gombo tijno ni ato koko mani ok tho yan koro kapok ok na tho I create space. Jawuok na create space eh, mwana ni ok tho kwa mondo mi- wayud tich ka iwinjo Sani nitie joma gombo napako koth ka jarapoki kama nitie. Eh, mondo- Ang'eyo. mondo- mondo- Mondo gidonj- gidonje kanyo gidhi gima. Koro kapok atho, Eh, tachak adhi ma kama chielo. mm, Mm.
okay. Yeah. mani iluongo ni kokomo victor pinyore kokomo victor pinyore ing'e ni eh, kwa eh, kwa ng'iyo the management part iyudo ka otek ga kopo ni in gi ng'ato mabe samoro in gi plan isepango ni tich ariyo kama ng'ato bopango ni tich ariyo no en kamae iwinjo manyiso ni e management ng'ato ohero ni bwana an adwa na manage ng'ani but un to ka ang'iyo kokoth ayudo ka un ka gi alan alan ni management in ka in e management austin be nyocha an go kake kata nyocha owuonda austin si smart mm. jama musiepi seriously mm. be nyocha wan go ka okona ne en be management kanyo ni be ma entiere Koro, ai ma jogi ji adek dogineno ka iwacho ni funde mang'eny noketho kumoro koro iyudo ka samoro in in gi pachi kaka eh, love doctor ne isepango moro austin obiro gi moro uh, alan maybe be nigi mare ere kaka udhi ma utimu rhyme muwach maber ni ati en kamano ma onge koko moro mo ing'e ni eh, gima mono ji dongore mm. en ga ni wuoro kata tiyo mak koth kenda Mm. mshahara mar alan gi mar ostin ok be miya Winjo. margi cha Eh. jatelo biro sowo kata ofuko Mm. Ok. Nikech mari osemiyi. Eh, then Mm.
tich ka tich is- each and every institution ng'ato nigi part ne play Yeah.
mana kaka ineno ka gine ma odevelop

General manager nitie, Mm. lakini nitie ng'ama ndiko ji e tich, Mm. mochung' ne ndiko ji e tich. Mm. Aya. Nitie ng'ama ochung' ni sales dhi nade. Mm. Ma kopo ni sales odok piny, tipenye ni bwana, gibedo piny bwana, ang'o madhi mbele? Winjo. Ang'o mi ma ok timre? Ang'o ma ok timre? Koro Mm. obedo pushed gi general manager. General manager bedo pushed gi CEO. Mm. Iwinjo. Koro ng'ato ka ng'ato nigi Koro iyudo ka- patne. e ng'ato nigi patne monego bed ni otimre nade? Onego bed ni oriembo. Mm. E bandwa ka, Alaro negi part. Iwinjo? Mm. Eh, Mana kaka Jack ochung' ne marketing. Iwinjo? Austin bro ensure ni performance chal nade. Mm. Eh, Ang'o monego wamedi? Video wagolo, wagole nade? Eh, Expenses mage ma wadwaro mondo mi watim gini kama kama. Mm. eh, pichni wadwaro obedo nade iwinjo koro iyudo ka alan to koro ochung' ne jotugo jogi ichulo mshahara Mm. pesa adi monego bed ni ichulogi onego bed ni itimo ang'o iwinjo Mm. then an to mana kaka nyinga iwinjo ni the general manager Mm. mm. oversee in in the in in in ikori i- ing'iyo ni Yeah. departments go te are running Eh, ang- so well eh, mane ma od- odok chien wanyalo dhiro Mm. Eh, to mane momiyo in most cases wadhiga maber nikech ng'e ni watemo nikech ok didhir gi kite kendi yeah seche moko an gi talent mm. kama chielo kata e management akia ni video chal nade yeah yeah ositino ng'e video obiro kona ni bwana gini kwatime kama to odhi sel gini kwatime kama to odhi gine to wariwo paro mano miyo ok wanyal collide nikech wabedo piny to wang'iso ni bwana pachini mm. ok ane kober nikech one two three imiye reason yeah kata omiyi reason ni bwana an adwa notime kama nikech one two three in idwa notime kama nang'o Mm. nikech magi magi koro kwang'iyo ng'at ma pache ni sawa to mane moko ni bana we wati gi mar ng'ane to kino ok wachwanyore sani wasebedo koth higni go te wabedo ka Fred higni go te Mm. tineno ka ka gineno wabiro koth wabiro wate nyiso ni un, un Wachwanyore. united mm. e wan united Mm. watimo gimoro mwawinjore ni gini watimo kama kama yeah. Mm.
nyakwara mogi mana kaka iwinjo no endo maendi wan gi kokomo victor pinyore en kachacha endi gi page mare e facebook kachacha endo ondike ni Ah, page mara ondik ni Kokomo Victor. Kokomo Victor. Inyalo inyalo dhi kacha cha endo ifologo nikech en gi weche mamit mamit magero dak. Ah, nyocha baneno ka osedonje TikTok kacha weche mit kacha. Hey. Yeah, TikTok wantie. Eh, ma TikTok miwacho ni ati mag nyithindo ma pachgi tin ni. Mm, mm. hapana mano ng'at mokawe kamano Mm. okawe marach Mm. Eh, ng'e ni platforms gi Mm. gin platform ma sana sana wachiwe puonj Yeah, yeah. keto pachi mathin kanyo to Mm. in sawa ibiro bedo pachi mathin Aya, wan kata mana gi instagram instagram ikawo paro mathin isayo instagram Eh. pachi ibiro bedo mathin kanyo. Mathin, mathin. but nitie jok matiyo instagram Mm. mowinjore Mm. nitie jok matiyo kata gi youtube mowinjore nitie ng'ato Mm. mabiro timo gige e youtube to kete youtube Yeah. iwinjo Mm. koro luwre niya itimo ang'o e platform ang'o moteri kanyo ang'o oteri e platform eh an aparo ni adhi kanyo mar puonjo ya- yawa Eh. koro ng'ato be kopo nodhi nodhi tero utoto kuno Eh. Eh, utoto kuno to wabro ng'iyo kobo succeed gi utoto neno Alright, koro kaka iwinjo no endo en nyaka e TikTok kachacha endo inyalo luwe ondik ni kokomo Victor Kokomo Victor. Eh, wan kaka joluo wadwa ni wagerore kanyakla, wagerore wadhi eh, mana kaka neno wadhino endo gik moko mine wacho chon ni o joluo koherore mago gik mwadwa ni watiek sane mondo mi wabed kaka chiel wamed urudhe mbele nikech wan kaka jo ibo iluongowa ni ibo Igbo. wan moyud ka wan gi resources, talents and any other thing. But koro wadwaro wadwa ni wabed united, wamakre mondo wadhi uru mbele. Koro uh, ka uh, ok adwa nakal kaendi uh, Kokomo Victor. Mm. Nitie gimoro ma notimore ma nodhi e mbui ma nolandore kumoro amora. Um, uh, koro ji ne bedo blamed. Ing'e ni sani koro ung'eny, koro waken wa blame Austin Sismat, waken wa blame Kokomo Victor, but in ema koro ji ne nie kori nikech in in ema isebedo ki u- ji ong'eyi go koth. Mm. Ineno gini ma jok modong' gi te to magi joma ne buoye. ne keri ne en show moro madala ji noywak ahinya e mbui kacha cha endo ma Walter Keno odhi nyaka ka police ne en gima o- olandore kabisa Mm. generally what happened Ang'o mane otimore? Ye- ye- ya- ye- ye- gi- gimoro otimore en ni jomoko jomoko ne ywak ni ok ochulgi udhi e show gi- giwuotho wuotha nono Mm. Oh, Oye, eh, ya- yari ok inyal kata par. ok anyal paro nikech en en miriambo ng'e ni gima Gi- oh, gi- Yes. gi- eh, ya, ya. bro stick to pachi Mm. bas iwacho ni Mm. truth last E- e- Exactly.
Ayudi koro. to miriambo Mm.
en gima rumo Mm. aparo ni debed ni ok wachul jotugo dine waonge jotugo and en gima miriambo Mm. ma Aparo ni ng'at achiel ema nowache, Mm. to ng'at achielno nwamiye room mondo mi odhi kama chielo mondo oti Kuma ichude. kuma ber michude. Mm. Yeah, koro ok ane gomb ni a discuss miriambo.
Alright. to kuom ing'e wa- wa- wawacho weche adier ka ok wageni ing'e ni kopo ni ng'ato move uh, wawache e comedy industry e music industry ng'ama nigi progress kaka ineno imedo bet gi fans e kaka imedo bet gi enemies is it true kaka imedo yudo likes mabecho e kaka ng'e ni e likes mabecho go nitie be joma like to ok dwari gin gifolo mondo giyud mani kawuono ne gin kanye but ok ni ati ni koro gin the true fan un ere kaka ikawo gigi nikech ah, ang'e ni gigi gin gik ma uromogo e field we leave alone ma fans neno kata mana e facebook and any other social media platform nitie koro moko ma be eh, yudo we yuda kato be ok bed posted eh, moko ma umari kia notimore nade g- gomolo ing'e ni in to nyaka giduog gigore kuomi to kochuno ni ati ka gigore kuomi nyaka itergi malo kocha kata ng'ato otergi ere kaka ihandle gigi nikech sani to wanyalo wacho ni i make progress to anything in, eh, anytime ma ng'ato make progress ang'e ni progress go biro gi disadvantages be Mm. eh, imedo create enemies sama imake friends be Ing'e ni eh, nitie ji mang'eny ma gin ok gihero maendeleo mar ng'ato mm. and eh, gidwaro ni mondo gifaiti ichando e nayo maber. To jiko aila go nitie jok mok imi rum. Ng'e ni sama iywari gi ng'ato ka janeko okaw nanga ni e aora kibogori to okaw nanga ni ochako ringo godo. Kar mondo mi igo simu ot mondo okelni lewni moko, idhi iwuok e law janeko. Korom kodu. Ma be seche moko nya bedo malit ni janeko no seche moko orwako kata nanga. Eh. Sama orom kodu ka in induk ilawo janeko. Donge ibo kawo ni ni janeko. Ok ipenye ya to koko mchang' otimo ya. Ya, koro nitie gima ka janeko osetimo, Mm. tinyalo go sim ni bwana. Kela Janeko ma ulam. ng'ane ng'ane cha. Mm. Wan ga gimoro no mari ko ko. Okawo lawa.
Omari okawo na kana. Iko. Okella na. Koro kosekella ka berwako.

an giseyanyo mang'eny iwinjo Mhm. nitie moko makenyo tigo gi chuny konyo okay Eh, ng'ani seche moko timo mana nikech 1 2 3 ng'ani seche moko timo mana nikech 1 2 3 ji ok rom ga Mhm. bana lwedo ok rom iwinjo Mhm. inyalo ingi kawuono kinyinga kiny omiyo kineno ka utimo gima maber support ka gimoro timo marach Mm. Kwere. kwere Mm. an aparo ni wasewuoyo kodi occasions mang'eny Yeah. Ma kata ka nitie kama idhi ma tabro agochoni mang'isi bono mari Mm. anto kata ok mora Yeah, exactly.
Mm. e an akweri ma kata kopo ni mane momi inyalo mi kuodnego komoni koro kiwuo kod an abwacho ni bana gini titime to rachne Gini to rach mitimo ni. koro Eh. afadhali ikwer ng'ato Mm. but dhi ni koro idhi e platform ni chako gori kode idhi timo ang'o itimo ang'o iyanye Mm. iketo kata mana familia ne onge gima lit ka ng'ato keto familia ne social media to en gima inyo ga ng'ato Mm. chunye Mm. kano inyaga sana Yeah. e, sama idwa yanyo nyithinda idwa yanyo chiega in ma koro ing'eyo kaka adak gi chiega maber moingo kaka ing'eye Mm. to asedak kode over 15 years kadaka kode in koro ing'eyo ni asande atime nade ginene gik ma kamago ok ber seche moko chiega noto onge social media yeah. oh, en gima it's hurting mm. koro miyo an nitie moko ma kineno kata ka ginene to nitie moko mibro i- i assume tu Mm. so so jako dukore kode nitie kaka en emimiye en emimiye ka in ng'ama nigi following sama ichako yore ni gine to en emimiye following Mm. Yeah. I- i- i- ichalo ng'ama pushe Eh, ichalo ng'ama in idhire mondo gine nitie moko mabiro bira mondo kiny ninga mondo mi chak ywari kode mondo odho shoot Mm. Mm.
okay nyakwar mogi mani iwinjo maber kabisa i ng'ama samoro nigi wach gi ng'ato imed par ni maber kabisa ni many ng'ano to ikwere kata iwuo kode e, en, an extent minyalo wuoyo kode but koro kokomo in kaka ing'ama celeb samoro itimo ne ng'ato mm, marach kumoro kech ing'e ni timo marach nitie minyalo timo intentionally to kuma in itimo king'e ni itimo maber mm. kare itimo ne ng'ano marach ng'ane dwano manyi samoro in ng'ama nigi messages mang'eny e facebook koro setemo kondikoni ondikoni kata mana e messenger to samoro ok oyudi samoro be namba ni onge godo koro wacho ni bwana ah, an gima dwa timo an koro wach ni atere mbui nikech ang'e ni mbui to koro nyako ne Nyako ne, mm. Eh, i- i- e- ere ka- ere- ere- ere- ere kaka idwa konyo ng'ano ng'ani nigi wach gi celeb one of the celebs en gi wach kata gi bosni en gi wach kata gi fredi jakadongo kata gi S- austin sismart mondo mi oyud jogi kawo time kech ng'eni wan kaka wabet kodi ni mm. jogi neni mana e screen kama ng'ato wacho ni yawa danya yudo victor ni kama mm. dhako ne gicha nikech gicha nok otimo na maber mm. so how do you uh, konyo ng'ama chalo kamano en kumoro moko nya richi ineno kaka an mm. maybe an tapogora an kata kidhi ayelo ni whatsapp na sani Mm. iboyudo ka messages te asomo Mhm. ok ibiyudo message moro amora mondiki ni, ni ok asomo Mm. iwinjo to ka en gima reasonable to obowacho ni bwana okay ka nachwanyi to mondo iwena iwacho ni to onge asara Mm. joluo nowacho Mm. sama iturno ber mogik nikech an anyisoga ji pile ineno kata kindasi ma thumni Mm. afadhali ichaja thum mosehit but kik ichaja thum mapok owuok Mm. mapod ji kia ikia gima kiny Ikia kaka udhi wuok. Idhi wuok Mm. iwinjo
ichaja thum man piny but mosewuok nini cha mosewuok Mm. but man piny Werigo. to werigo Mm. ka nitie support minyalo miye to miye kopo ni ok nyalre kwere ni baba gini en kama kama kama kama kama Mm. kopo ni ne timone marach iyudo ka- kaka thumbwa ka Mm. dhano donre iyudo ka un e mcs to mcs ng'ato biro e Eh. show Mm. kaka ma last ni wayudo bana moro Kisumu to onyiso owacho ne Alan gini ni bana ok kowa Nairobi Mm. ya ah, pod wani- wanindo kae kiny wan gi show kama kama kama Mm. no nie to kare mano abro dhi bayo kodu e show no Mm. to ng'ani nyise ni "Ah, ni ibayo ni koro idwa lift nie sawa koro watimo nang'o korka chudo ni aa an to kik uchula Mm. Eh, dong' an lift ema adwaro kunyalo miya lift Mm. to an sawa Yeah. koro iyudo ka gidhi itieko miya lift okele nairobi koro bwana jabe kaka nong'iso ni ni en en sawa Mm. ok odwa ginene Mm. ok odwa chudo Eh, bwana jabe koro nani gimoro amora moyude monyalo mi Ma- mana miye mana mana mana credit Mana- to mm. kaka ng'ama nowuotho go then idoga koro bang'e no chako kelo issues issues issues aya nyanya hapa waradia moko wana kana wan ka Freddy Mm. ng'ato biro donje stage sama dancers mil ogo ka drum Mm. e dancers aya oki ok owuoyo kodi ok owuoyo ng'ato ang'ata donge ni kitieko thum ikoni ng'ani seche moko igolo juogi Eh. donge kutieko to pachi ok opar in iwuok idhi In iwuok e dhi ya. bwana ayany dwa romi e inbox en ayany en ayany en ayany en ayany koro ipenje ni to bwana to ng'ama oluongi e tich ni adong' abiro kanyo dong' atiyo itiyo yes to ng'ama noluongi Mm. Nikech- to kata ng'ama ni wuoyo gi niya inyalo wuoyo ng'ato isoba ni bwana we agol juogi Mm. kata kama kama ng'eni kamoro amama ji tiye niga gi gi- nigi protocol Eh, ya yudo ka si- ng'ato osekelo bajade ni gine en kama kama koro nyaka inyis kata ni bwana we agoye gine matin ayude fea moro adhigo ot Mm. Yes, koro ka- ka ng'ano sini donji ting'e abedo nyaka ng'omi fea Mm. kata koko bichuli ama chulo joge lakini nyaka ng'omi gimo gimoro mane shida apa ni mano mano challenge ma wan godo nikech uh, anyalo paro wan kata kaka MCs Mm. uh, ma of course it is very true it is very rare mondo iyud ka MC biro iri koni uh, kokomo ber yawa an an kae adwa nagine matin wan wafil ni stage marwa Mm. U- u- odongo kothe magocho donje Z- swada
adogodo koro bang'e no niwinjo ni koro a- amielo koko mogene atiyo to gi To gi chula. chula koro iduogo penjo pato ng'ama noluonge ni Kendo an koro- dong natiyo kendo koro mano ng'eni ketoga gowi ma en gowi monego bed ichuliga midwa yenye idwa yenye bezi nyaka live Eh. ago bok dhi ber Eh, di- kayudo ka ng'ato pako koth matin ko koth mok chude mok chude ni koro chalo gowi but onego bed ni iluwoga Mm. iluwo protocol Mm. Koni, ah, bwana nadwaro kama kama kama Mm. to utimo then uwinjoru Mm. Eh, aya ibire e show yes ka no jathum tabro mi platform Mm. what of kakiai Yeah. nikech ok anyal ng'e jothum te Mm, ibiro e ok show anyal. akiayi Mm. wago thum wawuok ok wamiyi stage mara ng'ane kite rach ng'ane jawuoro Kuk- otamore miya platform ko- Komo ng'e ni apodho apodha to ok miya platform. odwa dondi Mm. mondik nyaka e facebook tinde giheroga ni gadagi ne giko ji e facebook Iwinjo?
Facebook kila kitu. Idhi go yie Facebook.
Eh, ma- wa- en, en advice mwakwayo upcoming artist and any other artist man kumoro amora uh, waket gini obed professional ma kopo ni donjo kumoro inyalo manyo maybe kane mc ma kanyo nitiere inyalo manyi koni bwana to ere ere bla bla inya wuoyo kode unya tudi gi manager and any other person wawe kawo ni an okoth osiepna nachako mielo chon samoro en osiepne ndeyo you've not been in this field tidonjo kanyo Oh, okoth ong'eyi to okoth ok nya wa- wache microphone oh, ng'ane ng'ane bi mondi wer nitie protocol jathum wer to bet piny mc okawo mc bi miyo program gi, mane, gi management koro kanyo to kata an ang'e ni wasegorego noma nikech uh, wasebedo kwadhi kuonde moko tikawa kaka mari ti expect ni bwana jogo onego bed ni ne mi transport moro but apani an most of the time kopo nadhi limo ng'ato aheroga wuoyoga

Eh, adwa biro limi kanyo. Be koro onego kata kichopo to igone simu e dho gate ba ah, biro e gate ka to jogi kiaya gitama ni ok adonji Mm. to biro biro to kawi Tudon.
nitie cases moko mang'eny ma chunowaga kok inyalo explain ne promoter ma winji ibiro loso lwedo fuku tigolo ting'ado negi Gate ya. mondo kik ywaruok mang'eny bedi Mm. iwinjo to mano Mana timore kanisa mana chon. mano timore mana kibedo informed Hey. ok ni baba ane get ka jogi odindu kora konyi na Iwinjo, koro bedo matek. Mm. apani eh, gi- magi gik matin mosekelo ywaruok kata donde donde to kelo nikech koso ng'eyo ing'e ni samoro ibiro i- ikalo ng'ato get okia en wacho ni dongo komo bonena kanyo ing'e ni samoro samoro be ng'ato kowuoyo kodi o o expect ni an omari donge in samoro iwacho ni ah umari japapa ng'eni jogo wad kusi wuoyogo gigo mbang Mm. kar umari otam To oling' aling'a.
Ole.
Maendi iluongo ni celebrity gossip every Wednesday we are here today we have a very very super talented guy Uh, an pok ang'ega ni kare kukomo victor be mana jawer mosendiko ngoma bwana kore ka winjo mane momiyo go mbaka ber wadwa ne wago mbaka wan kakonagi tich adek ka tich adek saa ariyo mar otieno kiseneno habari masaa achiel kisewinjo habari kata kiseneno nikech ji te ok ne tibiro ka endi ma to koro iwinjo tineno iwinjo tineno kasto nitie penjo moko kata weche moko mosebedo ka wachore to ok gin adieri kaka uh, moko mono trend kabisa ma ji oshare ni uh, ne gope moko nitiere iwinjo koro ni ne en miriambo mokalo kendo mano bura mong'iel kucho iwacho e, e, e supreme court ni mano ne hotea mm. mano, mano ne hotea koro uh, kokomo victor in kaka mm, manager sani kendo okoth isetero mabor kendo kaka iwacho ni un in kuma kuonde misebede it is either you hit kata iit matek en tactics mage mi- mitiyo godo nikech eh, gima iwacho ni can be confirmed ki idhi kokoth ma everything has changed you are uh, kafredija kadongo things were different iwinjo um, apani ndalo mubede gi, gi, gi kofi eh, kofi owinjore sana I, i can remember uh, thom this yaya to mdhisi aya kokomo vek to oling' e banjo Na- nawinjo mano mano nya nyisa ni maybe ne in kanyo by that time Yeah. en tactic mage mitiyo godo because in kaka ng'ama dwa no share idea iwacho ni in ok in sitinji e idea mari iwinjo en idea mane i- en tactic mage mitiyo godo ma ng'ama neni o- ma- ng'ama ng'ama neni oko kocha cha at least onyalo emulate mondo en bende ochope kuma koro ichope sani gi management Ng'e ni once in manager, Mm. nyaka ibed a mobilizer. To nyaka ibi bede gi jogi moko. Mm. Ng'e ni kidhi sero nyako, Mm. nyaka ibed gi weche moko mamit mikanorigo midirigo ni nyathini cha nyathi cha tadhi nyiso ma Mm. to kang'ise ma tanuone ma tatieke gi ma Eh. bana nyako ta obo Nyako donji. Eh, Eh. koro eh, as a manager nyaka ibed ja jambola Mm. nyaka ibed ja kisera iwinjo Mm. nikech mondo ng'ato owuog ode madhi e show mang'ad gate mamieli Mm. mamadh konge bwana en kasara ok en ga gimo mayot Mm. to mano ng'ano ogolo gino to promote kata to support Mm. ok ochuno ni nyaka obi omiel e show Mm, mm, ok ochuno nyaka obi omadh kong'o kama igoye thum Mm. onyaka dhi madho kong'o e baka mogoye thum mm. aya jothumbe gin adi mang'eny kabisa. Onyalo wacho niya, koro an kuno kadhiye, we adhi a- a- amadh ni adhi abudh jathum ma kama kama. Mm, To nikech in as a person, mm, ibodo ka onego bed ni be seche ma ng'ato nyalo ji apar moko nyalo nyisi ni bwana, an ng'ana biro ga e show nikech nikech in. in. Mm, Iwinjo? Ochopo, reception en mane? Iwinjo? Onego bed ni inyise kopo ni kombe onge to imanyone kom Ha? bede. Imanyone kom to bede. Be itne en ng'ama nyako, be in ng'ama dichwo. Imanyo Ni- imanyo ne ng'ama obiro miel kom. Imanyone kom miketo ni bed ka mesa e. Ni many waiter be serve ng'ani. iwinjo bit no ng'ama dichuo Gitno. ong'ama nyako iinge gi pesa kech nitie fans moko mabe we- wadak moingo Mm. iwinjo but ogierou to iyudo ka idak moinge lakini support ne mathin kata mana siling mia adek no bwana pesa no duong' na marach iwinjo Mm. nitie fans ma jothum ni maber moingo but odwaga ni siling mia achiel cha otero gi omosgo jathum 100 bobno iwinjo Mm. 50 ne cha odano otero odhi omosgo jathum ndi jathum mabro kata sacrifice mami 20 bob jathum maber koneno ka fan okawo 20 bob momiyi bwana kik iwit pesano kaw pesano isofu mm. yani gima itimo berne onge moonge go but ohere to oyudo ka en gi 20 bob Mm. to ka omi nyiso ni oheri iwinjo awinji fan ok onego bed ni donje club ochung' manyo kom to maneja obet afadhali an ema chung' tamiye komba obedi an nitie cases mang'eny ibiro yudo ka ka en kata mana piga mamodhono tamodho pigano kachung' gima duong' ayudo mesa moro akete pigano to kopo ni mesano be onge mesa akete piga abo ting'e e lweta Gima but duong' client an to obet. bet Mm. iwinjo Mm. obiro winjo thum kirwako ng'ano kamano next time ng'ano ibiro duogo koni ei bwana gima ne kokomo timonacha Mm. nindi jogo moko maseche moko winjo kokomo Mm. to nitie jok moko manitie kama okawo ni kokomo sungore sana yeah yeah kokomo nitie kama kokomo nitie to kobiro maneno ka chung' ne kom makawo komba mamiye Olo- maluongo waiter ni save oloko paro mana en owacho yes nitie sama fan moro bende nyalo nyisi ni bwana anto agombo mielo lakini en fan adier ming'e ni ng'ani to mielowaga pile ng'ani Mm. ng'adoga get pile kawuono to fan marach Mm. iwinjo anyalo ng'ado get ok ang' inyiewana ariyo moko Mm. ama an gi manyalo madho lakini mar gete maonge go tinyise ni baba bi ting'ado ne get bedo ni ing'ado ne customer get ok nyisi ni koro ibobedo jachan iwinjo Yeah. bedo ni inyiewo ne kata customer kong achiel Mm. ok nyisi ni koro irumo To mago ema miyo in kaka manager ibi nyalo bedo gi fan ni. Mm. Iwinjo? Ya ma- ma- manyiso ni en en kanyo nikech in. Na winjo interview gi Austin Mm. Sismat. Mm. Nowuoyo about kwalo fan. Ya kwalo Fan fan. ok en ga ni kwalo ni kawo fan to igo rrrr ni dhigo. Fan ikwalo gi timni. Eh, manyiso ni o- koro oketi e chunyi i- gimitimone Mm. biro miyo kata kiwuok kama ne intiere Mm. teno lawi alawa Yeah, yeah, Iwinj, yeah. ma ji penjo ka ng'ani timone ka jogi ang'o ok ok en gimo malich ni bochulo imiye ka mshahara Eh, eh. No. En kaka itrite. kaka idwa trite Mm. iwinjo To gi kaka imbi behave sama in e tich. Eh, iyudo ka nitie customer ma fili kogocho ne kokomo ni kokomo ugocho kanye ni wagocho gesa ugocho gesa nie sawa kare makana kombe ji abich Mm. ong'eyo maber ni kango yire komo ni kome wadhi yu odhi yud onyalo biro show late oyudo ka show opong but en kodonjo Kombe to nitie. koseng'ado ge to koko masechopo ka in kanye tikawogi titerogi e koni mae kama namakoni iwinjo Mm. owinjo ka en sawa maloyo ka ka jathum ma kodhi koko chako wuotho e iye kanyo komanyo kom onge ng'ama nyalo konye kuyudo ka kar ka mobo chako bire to sama obironi nitie onyalo dhi uso idea ne ng'at machielo kata odhi anyiso ni "Eh, bwana eh, okoth nigi maneja moro Mm. bwana ngacha ngacha ber kokomo ber kare jiwacho wacha ni kokomo kitare kale kokomo Kare kokomo ber.
iwinjo Mm, mm. koro iyudo ka miyo ibedo gi brand mari Mm. ibedo gi bargaining power ibiro tiyonwa in ikel ang'o ang'o mikelo ang'o mimedo ok diya Eh. idwa dhi tich Eh. iyi gi lweti don ang'o mimedo to kapo ni tiyo gi father but an gadier ni akoni bar abiro tiyonu andeyo lakini gima ng'eyo mabiro wa promisu Mm. dong sani kung'ado ng'e tudo siling aluf aboro Eh, die. audhi yudo aluf apar gabich mano gima promisu kata nyaka nyaka dithath Eh. aluf apar gabich koro nyaka ung'ade kwadhi mbele iwinjo Awinjo. koro ng'acha neno ni ah, kanyalo ng'ado aluf apar gabich Mm. tajayudoga eight Mm. bwana ng'ani Wa include ng'ani.
iwinjo Mm.
aya in mako penjni ikelang'o ni dong wara ni wawuotha wuotha wamany tich e ba bana manyo tich eken management ni wuotha ba manyo tich Gini manyo tich. mano nga- mano ok management management en gima inyalo timo maber ok en ga manyo tich e ba onego itim gimoro ma tok ndalo moko be koro iwe timo manyo tich e ba in ma koro imanyi yes inyalo goni simu in e manager mana ng'ani nie adwa ni bi gochna club ma kama kamae dong inyalo biro nene nie sawa bi in ema koro in imanyi ema koro imanyi manyiso ni kaluwore gi good work iseloso iseloso tich Mm. koro imanyi awinji Mm.
koro wawe keta keta ni okay koro w- in short inyalo wacho ni wan wan gi jok mong'e manyo tich to gi jok mong'e m- m- management ya nitie jok ma okay ok nong'e gineno ga ni Mm. manyo tich e club Eh, management. eh, management omari kete imiya tiji sani e klabi Mm, imiya kane sales gi mm, ne en eh, inyalo uso 30000 Yeah. kionge jathum Mm. iwinjo Mm. timiya tich koro iduogo iuso 10000 kata 20000 tin gi jathum monego bed ni chulo onego bed ni sani adhi giuso 20 kata 30 Mm. onego amed nie ka en 30 ta adwaro 10000 mondo mi chula Mm. kaka jathum Mm. onego bed ni iuse 70 70. kata 60 kata Mm, yeah. nyiso ni jathum biro ne omedo 30000 on top iwinjo Awinjo. ok niya odidact manitie iyudo ka jathum seche moko in- in ing'eyo ni manyo tich e ginene kare jogie giperform ma in koke ma gigone customers customers odare club te gin koke ma gigoyo ok ing'eyo niya ni en yo mane monyalo perform go maber Mm. ne customers Makoko onge.
Eh. Mm. ja keyboard wani bober to kok ober onego iwile jajawani ober kok ober imanyo ng'ama ber koro imanyo jok malong'o mm. koro kanyo ma manager donjo ga ofukune kech imanyo jok malong'o to manage gi seche moko nyalo bedo matek yeah. iwinjo mm. koro chuni ni nyaka idonji ti gi resources ma kanyo omiyo kiko ja club to imed gimoro on top of gik mane joka uso kik obed ga ni idwokoga mana customer customer riembe club Mano min kata imanyo matije ning'e manyo tich. Eh. Onge tich ibiro maintain. Ibiro riembo e pile.
We Bas, eh, Nyakoromogi, nwago mbaka kanyo endo wasego mbaka mang'eny ahinya kendo koro sani endi taneno ka saa mayo wawang'wa kacha nikech wasego mbaka ing'ama koro ka donjo kanyo endo wagoni erokamano ahinya kuom donjo en mana ni wachako chon next time kwachako saa ariyo tidonjo kanyono endo wan ka ende gi Kokomo Victor Pinyore the manager ah, mar Okoth Jarapogi Papoan Ah, i- i- ko- kopo ni pok i- i- i- i subscribe dhi kacha cha endo mondo wa promote dhi kacha cha ondik ni okoth jarapogi En- en okoth jarapogi official Yeah. okoth jarapogi official idhi kacha cha to i subscribe mondo mi wa promote nitie jok moko ma be wuondowa ni fan to josigu kabisa en osigu mani koko mubana gima itimo ber nyathi cha udhigo mabor to kata subscribe ne okothe ma pok Pok otimo. otimo Eh, but okasi umere ne udhi mabor thumbe kamit Tubi ka- koro kete kete kata ko dati ko ne tang'o ne. Yoro kara kwar kanyo pok ah kane mane pok a subscribe ni kore ko penje niya. Kane na subscribe mane go wan wan gi simbi ya. Kare mar gi si. Eh yawa kare na subscribe mane cha. Koro waweuru eh, support gi dhowa ne Okoth you are talented and you go far. wa support e idhi kacha cha e Facebook ifollow go ifollow Kokomo Victor i mano kore ka kata kopo ni moke gate to koni ni tanga ni zimbi to koro donjo yo to koro bo- bwana Kokomo pika to pok i subscribe bwana okay adwa ni kaw thuolo ni matin ni endi uh, kaka Kokomo Victor sa- eh, eh, no- nokoda ni in e chairman mar m- man- managers Yeah, an a chairman mar managers. eh, ma sani un, un e riwruok magu kaka, jo, kaka managers Yeah, wan gi riwruok mar eh, managers. mm. Iluongo ni ni mar wan gi Nin Sacco mm and eh, aneno ka wadhi maber. mm. At to least iyudo ka sani koro weche mang'eny bedo maonge Mm. wanyalo puonjore ng'ato nyalo puonji gima ikia ng'ato nyalo tudi gi- gi promoter Yeah. and eh, mano e kaka wadwa ni wadhiyo To be u recruit managers manyien. Ng'ato dwa ni obed abeda management. Ng'ama ok dwa manage to kia. But en odwa bet manager. okay wan gi nitie nyaka managers ma onge kama gitiye sani Mhm. but wan kodgi Okay.
eh, wan kodgi kacha haya managers manyien inyalo bedo achiel kuomwa ing'ego tactics ma inyalo manage godo Mm. Eh, kech koro ng'eni ka in kodwa to yot mondo mi wami pachwa Mm. to ng'ama ni oko ema ok wahero ni idani go simu ni hello ok itimna kama hello Yeah, ok itim yeah, yeah. to onge kodwa kamoro achiel Mm. koro kanyo ema bedoga bedoga matek matin. To ko- nitie upcoming artist moko mosekasa apa ni ma koro is the best platform so far ma ka giwinjo gini to giwinji ng'ato gochona ne kech ng'e ginena gaya jawa koro ng'ato gochona ni omari miya ng'ama nyalo maneja adwa maneja somebody nga- gima chalo kamano ere kaka inya konyo nyithindo gi eki ginyalo contacti koso ere kaka ginyalo yudo because iwacho ni sani un gi uh, jok moko ma ok giti as we talk but uh, ineno mm, sani mm, wan nyaga gi riwruok mar jothum mm, kanyo ane organizer kendo aheroga ni riwri gi jothum mm. koro kwaya maneja kuong ibed e riwruok bed e riwruok koro pach ni adwaro maneja awinji iwinjo Mm, to ok inyal wuok from nowhere tidwaro maneja iwinjo bana onge ga gima tek e thum kaka management Mm. iwinjo management no tek to an agoga erokamano ni fans osechung' kodwa nyasaye osebedo ka makowa koni gi koni Mm. e so far amor kendo an gi chir kanyalo wacho ni eh, the latest oangla thumbo achiel kuom ma trend mm. bana chudo singo en go ila 3 million ang'eyo eh, eh, eh, singo singo en go en thumbo bwana ma loso ne parodi moro kacha exactly mm. then chien kiany mm. be do chopo 1 million within 4 months congratulations koro king'iyo latest wangla mosegol mm. kopogore gachiel tapani wane mwane toko machielo Wow. Yeah.
Congratulations team Okoth Jarapogi team GK iluonge ni GK. Yeah. GK means GK GK. band. GK Mm. kane Okoth keto chako band notiyo gi nying kwargi. Mm. ya koro ma wan gi nying mwase set aside ma sande koro ok abi wacho okay ubiro ubiro unveil machiegni ginene machiegni nikech koro kae mm. ma koro kambi awinji en kama koro ting'o ji mang'eny mopogore yeah. mawuok mopogore opogore mm. yeah. koro jo timo kodhi rapogi just keep in touch one veil nu the eh, band name machiegni kech ma koro kambi ma brand koro wabiro gole machiegni koro in koro mana keep in touch eh, ok ibi ng'eye kok ifuolo joge kaka nwasewacho cha endo koro adwa ni uh, ikaw kinde ni endi mondo iwuo gi fans magi jok mosebedo ka supportu the non supporters uh, iwachnwa daka matin kapok watieko An- an- We- we- we- we wabi kamera koro
okay gima anyalo wacho maduong anyalo goyo erokamano maduong ne fans fans osemiyo ikawoga ni kokomo jajuok Eh, nikech era mumiya nyalo miyo ng'ato kawona jajuok mar atim ang'o but ang'eyo maber ni kawuok ma strong ma anyono kamoro to un gatoka Omiyo an ga gi chir kata kawacho ni nyaka hit kata hit matek. Motono tiyo maber nikech ang'eyo maber ni an kodu kendo un koda. To nakwayou pok wachopo. Kama pod wantie cha, pod wadwaro ni wadhir gicha. Agombo ni wadhire mondo at least achop lek mara. Lek mara pod ni mabor but gima tang'eyo kama yaye ang'eyo maber sana but kama dhiye takia lakini gikone to nyaka chopi ero uru kamano
gino ler iwacho ni kumiaye ting'e maber kabisa kama yaye ing'e maber ing'e kabisa maber kabisa kumidhiye kama dhiye Eme- ok ang'eyo lakini gikone Yude. to nyaka chopi nying ruoth yesu amen Eh, ok ikone ni to be upango launching moro ka bwana mbele kae launching ni warito okay uh, wan gi gimoro ma serious Mm. wan gi gimoro ma serious ok en launching Eh, ok en launching but en gima serious En gima serious Mm.

Baba ok wanyal weyi. kuma maka maka uru matek kata kok wabedo kodu e gari achiel lugeta kata e but gima duong' wene Mondo mondo kik waweyi. eh, Nyaka ibed ng'ama ong'e kuma aye. Lakini kuma idhi atikia. Ibed gi geno ni Yeah, a, nyaka nyaka ichop wachopi. Iwinjo? eh, Itieko niya, Mm. nyaka wachopi e nying Ruoth Ruoth Yesu Yesu Kristo. Kristo. Majo majo modong' ema koro gone amen. Eh koro gine wacho ne ben mimi Amen. sitieko mari idhiga. Lakini gino to gisewacho kabisa ni nitiere kaka gini. Ka en aena Nyasaye to ma koro walamuru. Aen Nyasaye baba.
En aena Jehova. Eda en Jehova.
Gitich matek. Gizi ne Omari sani ki ichako foundation dalau. Mm. Omari ni Illuminati. a nyaka wachi iwinjo Nyaka oh, maro wachi.
mar illuminati Eh. oh, mara oh, ajuoke moro tiyo kode maber ok en kama ni ka tich matek in iwacho illuminati ni ija samuoyo chung mali ka okwer dhi pur ka ikwer ema nyalo goli e dhier ka Eh. okwer dhi pur ji adi ma gin millionaires to eh, gi puodho ka okwer dhi pur ka en puonjo puonji bwana on loan ji adi modak gi loan we bed Kata- kata mana uhuru nigi loan kata mana kenya wuon wuon wadake ni nigi loan Nigi on loan. loan Mm. invest Eh. ok en ga ok en ga ni mar illuminati mar ang'o in samuoyo maketie mano to ka illuminati dhiye illuminati no kata in nikech en gima dhano dhiye kopo ni en illuminati kata in ng'ama ogeng'oni ni mara o emipenjo ng'ane dhako nyiew ne gari in dhako kata nyiew gie gari yawa kuko sera sera ndio njito sera te iko kisere mundi biringi gai ai in mon ko kiro tich wadie yawa
en ong'ol Wi- eh, ikoni maber kabisa ni en aena tich matek to kopo ni ineno loophole moro ma baby i- i- i suspect ni ng'ano loso gi gino kanyo Temen. in be temo kanyo nikech eh, ko- mana kopo ni idhiye tiwacho ni bwana anyocha adhi kajuo kamoro kokomo gola kaka mach mana tachaka duoge mane microphone akoni ai babo Ang'o bila- i- igolo- Eh, igolo aris- ang'o migole ng'ato to Kaka oseyudo nomewo. Eh, koro en aena tich matek eh, kasto odwoko ne fans erokamano gima eh, kokomo temo wacho kacha cha ni most of time wiwa wil ni fans ema chopowa kuma wantiere Yeah. ema miyudo ka jomoko gore piny koro item par ni in upcoming artist in stabilized artist in manager and any other person man e field let respect our fans and treat them well donc mane gimini man, yeah. mane e thor wach ma winjo kiwacho kachicha mm. endo fans gima duong' sana mm. man is the main key yeah and then ing'iyo discipline yeah according to in jathum mm. nyaka ibed discipline school king'iyo kata skul kisomo Mm. ng'ama ok discipline onge kuma nyalo dhiyo Yeah. inyalo bedo namba achiel gi sechego Mm. but gikone ng'iyane kata jok manie skul mane ma ok discipline kapo ni ne gi perform Mm. ngimagi sani miserable and uh, discipline is the key kisebedo gi discipline in gi talent luor fans magi fans go are very important very important Mm. kopo ni nyasaye ogwedhi bedo kodgi maintain Mm. onge ga gima tek ka maintain a fan iwinjo Mm. nikech nitie moko mabe biro yanyi nitie moko mabe biro expect ni onego bed ni sate sate in kodgi Mm. but kaluwore gi kaka inyalo wuoyo kodgi kinyalo handle gi ibodo ka you will be the best Yeah. ibiro bedo gi fans forever and forever forever and ever Right. Wago erokamano ahinya. Mano iluongo ni Kokomo Victor Pinyore. Akia ni namba ni public koso gimanye manye page. Namba na namba na public. Okay, inyalo wenegi ng'ama nyalo gombo tudore gi The Love Doctor. Mm.
Okay, uh, namba 907 298 91 849. but uh, remember Mm. aja dhako aja familia kik bed ni idwa kelo chachni Eh. gocha gocha ka nitie gima onyalo wacho monyalo konyore ka nitie advice monyalo chiwo Mm. wachiw Mm. kik bed morni kiketho oda mano wach makare Atieko.
wago erokamano waromuru kendo wednesday manyien sama chalo kama kuma chalo kama but koro gi ng'ama opogore an makelo ni chenro ni wednesday ka wednesday iluonga ni mc omari nas dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi omari chien ojembo ne mbele wan chien mwaneno